Ilmumaan anuu ol fuudhee harkaa qabu. Hinxilif na harkaa godhachuu fi Sun salphaa madoo fuudhe. isaan mataa kiyya gubba bu'uun Sun salphaa fu- sun salphaa fuudhe. Rallee borullee naa fi yuwaadee idduu haadha tiyyaa fi obboleeyyan kiyyaa hunda tokko abbaan qabu abbaan Sun kiyya rabbi beekamu, rammata beekamu. haa godhuu fi. Hunduu keessa Waliin. gaafaan ani cinqadhee gaafaan nama if biraa dhabee eh, bubbee na bira baatullee if biraa dhabee narra maxxane

Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu daawwattoota fi hordoftoota keenya qaqqaalii gaggaarii kan biyya alaa kan biyya keessaa kan fagoo kan dhiyoo arraga waan addaa qabannee isin dhiyaannee keessummaa addaa biratti harka harkamnaa irraan tanaa obbilee teenya qaalii furmaatee eh, dhiyoo tana mashaakila addaa irraa deemu jira kanaafuu meegaa far mashaakilli kun maarraa akka ka'e isuma tanaa obira geetiin qaamaan akkasitti osoo qilleensa irratti hin taane qaamaan isii bira geetiin isii bira argamee akkasitti isii wajjin haasawee Qilleensa irratti isinii dhiyeessee as dhiyaadhe mee salaamni gaafadhu. Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatu Daawwattootaa fi hordoftoota kabajamtoota keenya arragaa keessummaan akkuma je'e na biratti argamee jira. Eenyusinja? Diineedha. Diinee. Diinee tuubi na biratti diinee. Huud. Diine Huud nu biratti dhiyaatee jira. Guyyaa jalqabaatiif har'a if biratti akkuma kiyyaa alhamdulillahi namni jiininuu sissiqaa goobaneette Oromoon baga na biratti mul'attee baga na bira dhiyaatteen siin jedhu. Galatoomi baga gaa dhawaa san laaftee dhiini keetiis dhiiga gaa akka malee gannaqamee ture inshaallah madaa hinaa rabbi siyaa godhu sin jecha. Amiin amiin.
Eh, beeki namni keenya yeroo hedduu yeroo hedduu gizee asirra miidiyaa kana irratti agarru akka manatti wal miidhaa akka waan ganaa walitti hin deebinetti akkuma wal dhabni wal dhufutti eh, wal dhabni akkuma dhufutti wal tollinis dhufa waan ta'eef Sa. eh, namni keenya kana ilaalu waan ta'eef seeree amma hungaa gizee wal dha'u akka malatti wal dhawaa eegas booda immoo deebi'ee seenawaa isheenawaa waan ta'eef mee maarraa kee mashaakillee kun cuftinuu mee furmaata teenyaa.

Waahee gaa taniin himeen finne hunda wajji dabarsine gammachuu fi hamtuu fi toltuu hunda eh, wajji dabarsine akkaataa naa fi inni itti walitti dhufne odoo agartee eh, atuu irraa mataan si dhukkuba alhamdulillah san hunda keessa kunne gammachuu dhufne gammachuun tun gaa eh, oduma deemtu osuma deemtuuti obboleettiin sii takkaas obboleettiin isaa as Obboleettiin baate isaa. eh, obboleettiin jawaadee as baate Maal egaa haa baatu wanni as baate furmaateen bar haadha ilmaa shaniitii haati haadha ilmaa shaniitii hin fuudhinii sikki jibdeetti dubura siin jeshi jirtii jaaniini akkasi gaa telefoona na dawwalee anaa bakka dalagaa jiru yaa furmaatee mee waan akkanaan na qabate dafii na dhaqabinaan jee dhiiroo maaluma tahee maaltumaa isa mudatee jeetiin fiigaatti dhufe ogguun dhufuu yaa furmaatee gaa atii tun ani dubra naan jechu jirta akkaan si beekuttis akka miidiyaa kanarratti deemu jirtuttis furmaateen dubrattiin si beeka arra eessaa ilmaan shanan kun dhufee maaliif na dhoysitaa ilmaan gaanis ni hin qaba ilmaan sitti hin kijibne akkasuma yoo dhugaa wajji jiraanne hooyii jee eenyu jaa jeetiin gaafadhe obboleettiitii jaatii dhufe ani immoo ajaa'ibaa waan birootiin na dhufe obboleettiiteetiin dhufe obboleettiin damma biyyaraa dhufte Laa biyya irraa hin dhufne as keessa jirti guddoo teenya. Duba isiin tun biyya tiyya hin taane. Eh, Bakki isiin itti dhalatte dadarii ani kombolcha. Eessaan walitti dhiyaannee eessaanii wal beekna. Sababnummaan tukunu warra warra nama biyya tokko hojii dhufee ka maanaa fi olii beeka. Eh, maanaa fi olii beeka. Eh, Namummaa fiitis namaan nama beeka. Nama hojii dhuftaniinis beeka. Arra gaa wajjin dhufne biyya takka wajjin dhufne ganda tokko wajjin dhufne eessatti na beekti as keessatti hin dhalle laas keessatti hin dhalle ilmaan shan biyya dhiiftee dhufte jedhani. Naan dhiisuu hin qabu innis hin dhalle. Faatee siin jee masiis yaamee dhufe isumarrattuu na gaafasa jira. Yaa boone namni niin biyyaa kan hin qabu faaxeedhaan jee namni biyya takka illee bishaan tokko wajjin dhugaa ganda tokko keessa wajjin guddanne naaf faaxeedha. Isii san malee nama biroo hin qabu ni beeytaa isii. Eenin beekaa isii miti duba eenyuun sii ani hin beeku nama naa hime. Geeleeti jee duba geeleen tee akkanuma na beeytee maalummaa kiyya odoo na hin beeyne ilmaan shan qabdi jette na dubbatti. Hayyee deem geelee tee san fidiniin baraawii. Tanaataniitti mee dubbiin isaa afaan hin badini. Obboleettiin isaa tun akka inni hin fuune feeti moo seele achii wajjin wal xuqa qabdan moo kana dura wal beektan moo maal dhaabbatteeti isiin isaan jawaadiidhaan ilmaan shan qabdii jettee maqaa kana sii buusuu dandeessi. Odoo gartee ani Amantumaa'u irrumaa hin dhabee obboleettii jawaadeeti jechuu tana amantumaa'u irraa hin dhabe. Obboleettii silaa ja'anii obboleettiin tokkoffa ilmoo baatii sadiiti jawaadeen ilmoo baatii lamaati jawaadeen guddise. Haati haati haati ilmaan irra jawaadee darbite. sanoo jirti. Eh, Ani bakka isin jirtu beeku Allah waala bisiisi. Hmm. Ilmaan irra facaaftee biraa kutte. Hiraaruma isiin tun hiraarsiteetu

Gaafa kana gaa namni kun arra kan ka gaafa rakkoo san namni gaafa rakkoon nama bira Isa dhaabbata bira moo osoo isa bira hin dhaabbatin arraan tana guyyaa inni gammachuuf. guyyaa inni gammachuuf miila fuudhee gammachuu keessa jiru akka qocaan mataa dhooffatuutitti isa mataa keessaa dhohuuf deemti malee naaf hin deemtu ani yaada kiyya irratti waneen inni Ammoon dhugumatti obboleettii jawaadeetti isiin. isiin eh, akka isaan jedhanitti gaa

Guyyaa harki kun qeensi kun yoo si miilaaf qeensi odoo karaa deemuu jirtu gufatte carqii hin qabaannee dhiigni kan sirraa yaa'u jiru namni carqii qabu si bira kute hangam takka si gaara- garaa kee si laalata Sana hedduu dogongora.
akkasii mire har'a guyyaa inni rakkoo keessa jiru guyyaa inni cinqii keessa jiru guyyaa yaa rabbii kiyya dachii na xiqqaatte tana ardiina xiqqaatte tana naa balleessi jechu jiru kana bakka silaa isin guddoo isaaniiti jaamte ilmoo san irraa fuutee if bira fiddee ati dhiira naa beeka kaanan godhu na kanni narra laalladhu jetteeni ilmoo san ilmoo adaadaa taatuuf guddiftu moo gurguddatan amma misaaliif bira kutan amma gurguddina keessa alhamdulillah amma jabaataniif ijoolleenu hayyee Iida baranaa kana ijoollee tana arra ake ammaan isaanii hin jirtu obboleessuma kiyya kanaatu itti dafkee itti jiraachisee guddifatee hanganaan ga'e. Eh, Ijoolleen tun gaa biyya arabaa tana keessatti taa'aati jirtu deemtee koofeera gootiifi taan bakka hunda geessitee mataa sii tolchitee fi shaafaa gootee gad baafti. Dhiirti tun gaa wanni irraa irruuma jirti. Nama beektanii akka dhalaatiif bakka hin guutu har'a ilmaan kana dhalaa ilmaan sadii qaba. Dhalaanii fi dhirsa takkaa miti rifeensa tolchitaaf waa hunda gootaa. Ati waa hedduu jira waa'ee gamee ilmaan. Hayyee kana tokkaa isii isaa obboleettiin qaba jiru hin dhageenye. Baatees ilmaan shan innas baate. Guyyaa iidaa silaa gammachuu ijoolleen qabdu kana guyyaa tokko ramadaana guddaa kana guyyaa tokko nu bira dhuftee. Sajuwaadee ijoolleen teetu fayya qabdii si jettu mul'ate. Eh, maal barbaachisaa maal feetaa Eh. maal si gargaaraa Ayyee. maal hin bitaa fi kan waan Kanaaf si mee jettu. tana nuun dhiyeessii utuu Duba fagoo gaa kanarra kanarra dhaabbatee jawaadeen Mm. eh, obboleettiin dhufteeti haadha ilmaan shaniitiin fuudhin jetteen. hin fuudhini jettee nani Akkatti gaa jawaadeen kun maal dhaabbatee duba osoo gaatiin tun ellaanuu wajjin jirtan wajjaalla waliin dabarsaa jirtan rakkoo bal'oo wal- waliin keessa tarkaanfachaa jirtan Inni kun gaa hedduu akka waan kaa amantii irraa qabuuf akkamitti dalagaa irraa si yaamee ee ilmaan shan qabda gidee siin jiru san afaanuma guutuun ilmaan shan qabda ja'anii siin jee. Ee naan jee afaan guutatee naan jee. Waanin si duuba jaan obboleettii tiyyaan naa hime obboleettii tiyyaa gaafii akkanaa tana naa himee na gaafate. Furmaatee natu fuudhuu deemtu san miidiyaa irratti hin argee ilmaan shan qabdi ja'anii naan jee. Anis intaluma akkana naa jettu tanaa'u arguun eh, namni hin dhuufu udduun hin dhuufin takka yaan ittiin qaanfattuu jedha. Eh. Tanaafiin qaama guutuun isaanuma lachuutu itti dhufe. Furmaate mee tanatti galatoome beeki namni haqasaa haqasaa haqasaa falmachuun Sa. eh, namni haqasaa falmalle bakeela beekta Yes, sir. rabbi irratti illee jibbama waan ta'eef Ati baga falmatte haqa kee. Duba egaa jawaadeen maarra dhaabbateetu obbaliituma isaa tana hoo taa amata meeqa kaa kunoo ilmaan isaa osoo guyyaa tokko dhufee dhuftee kaa huccuu takka irraan jijjiirin osoo guyyaa tokko dhuftee rifeensa irraan dhahin seene maarra dhaabbateeti isii tana amanee isii tana amanee ati kijibduu si godhe. na dhibde bakka tana laal amma bakka tana silaa gartee dhayichisaa kun dhufu baatte addumaa hafnatti hin jira. Maaliif obboleessa kiyyaatiitu inni kunis nama gartee rakkoo hamtuu hamtuu hamtuu keessa gaafaan ani cinqadhee gaafaan nama if biraa dhabee bubbee na bira baatullee if biraa dhabee narra maxxane nama gartee isa dhiisanii miti inni kun natti jaba'ee. Eh, dhiis bara ammas ammas bara ammas maal jechaa nu beektaa? Dhiisii osoo hin taane Nin beekanii osoo jette dhiisii waan osoo hin taane ta'e. Eh. yaa'anii egaa ilmi namaa kun ilma irra dubbii abbaa fakkaata jette beektaa Sa- Oromoon. sa- Kanaafuu egaa hangam takka siif inni egaa inni amantii sirraa qaba abdii sirraa qaba jechuudha. Mhm. Eh, waliin tarkaanfachaa turtan. Eh, Rakkoo bal'oo keessatti haa waliin inni si cinaa dhaabbatee seeree hanga ati haa osoo naman barin osoo wanni hin jeen fissi qabee eh, nama si barsiisee akka kaa magaalaa bartee akka itti wajjin jiraattu ee fuulduraaf ati gaa ma- mustaqbala kiyyaaf ni taataa sin jee innummaanuu gaa fagoo osoo bakka biraatti hin dhiisin sissi maxxanse Sah. sissi qabe kanaaf gaa inni haa galatoomu jawaadeen irraan tana hedduu dogongora keessa seene maal dogongora keessa akkamitti seenne beektaa Inni kun duraan dursee osoo obboleettii amanuu osoo hin taane ati tana ee si gaafatee si qirqirsee warra telefoona warra bilbila warra keessanii ni qabdaayyee warra bilbila warra keessanii si wajjin taa'ee dubbisee ee beeka namni kana keessatti beeka waa hedduu waan hedduu waan galuufi jira ee yoo kaati ilmaan ishee dhiistee dhufte yaa furmaate ilmaan kee isa dagattee namni tokko nama jaabata. Nama jaabbaan fadhee Eegaa. ni jira. Kanaafuu gaa osoo sanarra hin ga'iin dubbii obboleetiif godhee dhufee akkana sin jechuun san hedduu dogongoree jira waan ta'eef amma hoduba haala haala kamirra waliin jirtamme amma. Amma gaa haalli irra jirru duraan dursee isaatuutu ani tana dhooyte obboleettii isaa tana dhooyte san mana isaatti na dhooyte haadha ammaas. Mana isaatti. Mana isaa kana na dhooyte mana isaa isii na dhooyte kanatti anillee manuma isaa kanatti haareetti isa laallattee dhufte anillee na haadhumatti lachumatti isii san basheesse. Jawaadees akkasuma Nasriin manuma sanatti isa ba- isa basheesse. Oo, akka malee. Akkasitti eh, laal qooshaa takka gartee ta ganaan irra kute. Mm. Akkas nu godhanii waliin lallaaqabnee alhamdulillah. Ammaas gaa inshaallah Eh, inshaallah. fagoo jirtanii Mm. fagoo jirtanii hajii rabbii ni tolchina waan cufaafu. Egaa amma egaa har'a harka isinitti naqannee amma dubbii teessan jidduu seenne jawaadee akkasumatti inshaallah haala haala mijeeffadhee deebi'ee isaas wajjin haasawee akkasumatti nasris akkasumatti obboleessa keessas akkasuma hojii haasawee obboleettii jawaadee sanis akkasumatti inshaallah dhiyeessee keessatti waan isin jiru isin jidduu jira isin jidduu finnee Inshallah cidha keessan akka ajaa'ibatti haa Cidha kiyya wannummaan fadhee hummu. Namni funuu'ee dhufee namni funu digiriin tunuu'ee buutee huu. Cidha ajaa'ibaa cidha ajaa'ibaa kana gaa inaadi namaatiif makiinaa soddoma walitti dhaabnee inshallah jawaadiyoo akka ajaa'iba isinii goona inshallah hanga sagantaa biraatti wal jechaanu. Arraa hordoftoota keenya arraa gaa kunoo furmaatee teenyaa wajjin haasawaa akkana waliin dabarsine inshallah kanatti haasawaa sagantaa dhuftutti. akkasuma nasrii wajjiin akkasumatti jawaadee wajjiin akkasumatti obboleettii jawaadeetii wajjiin inshaallah isinii qabannee hanga isinii dhiyaannutti nu hordofaa lafa irraa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh